ya ya ya ya mungana unga ini dzulani hafha nyago ni itela zwiṅwe zwithu u tou uri no lenga u swika nyana habe no wana ndo no shela mafhi mara ndo shela lebula mbili ya nda ndo shela na mini na nda ndo shela na mini ndo shela na swigiri na swigiri nda be swika swigiri ndo shela lebula mbili nahone nyago ni sumbedza zwiṅwe zwithu zwine kha musi vhenu a ni ngo tou zwi ḓowela ngo vhona vhurotho ndi zwiḽa zwivhili a thi thu shelavo ni na laki Mara ndi ḓo fhedza ndo shela. Hetshi ndi tshipirede hetshi. Lebula nthihi ndi khou ḓo yela ndo no ah, no ndo no i shela mani. No ri lengi nyana u swika ini. Zwino mungana wanga hezwi zwithu zwine nda khou ngo zwi ita hafha i vhanzhi a vha zwi ḓivhi. Thi tshi dishi ndi khou tshi vhona ndi tshiṱuku mara tshi na mukapu. U pfi lambaza zwavhuḓi vhuḓi. ndi kha ngo ni itela zwiṅwe zwithu zwine ha vhe nwi a ni to zwi ḓivha thi vhe ni vhathu vha vha maxeu ndi vhathu vha maxeu vheni zwino ndi kho amba uri ri ite zwithu zwine nga tshikhuwa zwipfhi special combo ndi khombo. yone vho i nga si tou vha itela vho khombo hai i nga si tou vha itela vho khombo arali vha muthu wo tshovha tshibasigira vha nga tshovha tshibasigira swika ḽi tshitsha a vha ri ri ise phanḓa na na khombo yashu ndi khou ḓi ṅwatela vhurotho nga zwiṱuku nga zwiṱuku ri songo dzhaya ngo zwi vhona thero ndi special khombo hetshi special khombo hetshi ndi special khombo hetshi tshone tshi nga si nitele khombo mungana wanga ini dzulani hanefho ndi kha ngori ni vhone uri ndi tshi sa ndi tshi fhedza afha ndi ḓo vha ndo ita zwiṅwe zwithu zwine nga tshikhuwa arali tsho vha tshi tshigidi ra ḓo ri ndi mizaili ndi kha ngori ni itela iṅwe mizaili hafhanoni khezwi ra ri ṅwatekanye ri ṅwatekanye ha ḓo zwi posa zwoṱhe zwiḽa hezwa zwivhili zwa vhurotho songo tshuwa ra ri ṅwatekanye khezwo khezwo ri zwino vhe no ya be no ḓowela uri hu na makole ni ḽa zwi sa ḽewi zwino nṋe ri kha ngori ri fhedzisa u ritha rithanyana hafha ri ḽe mulambaza ho vhurotho ha basi vhuṅwe na vhuṅwe ni sa ḓo sokou tou renga marotho a vheiwa ane ni tshi u panga lufhanga a vha a khou vudzhugana hai ndi sasko Hafha ri khou dila nga SASCO a si vhurotho vhune na ḓo vhu fanyisa na vho magini hovhu ndi SASCO khezwo ni zwi vhona uri na musi zwo no rithiwa zwi a vhonala uri zwithu zwi hone zwo dededziwa zwo dededziwa ndi nyago uri ni vhe na maanḓa nga tshizulu vha ri ḽela mbaza i vusi nkunzi zwino irani irani ri ite so ri ri fhedzisa u ritha thi hu vhe na muthetshelo ndi nga ḓi ni thetshedza kana a thetshela nṋe muṋe wawo mani no no ni thetshedza ini no rali ni tshi ḓi dzulela ni noṱhe zwi nga si ite rali nṋe muṋe ndi fhedzise khezwo ha u right u right lindela ndi khou fhedzisa u right u mukapu khezwo kha vha ri takuse zwino ri kha ngo ri sedze na kukele kwa hone abe a ku tea u sokou tou vha kuṅwe na kuṅwe ni kuka zwavhuḓi khezwo ra ndi ra ndi ndi ya wo ita wo ita hoyu wo ita hoyunoni mungana wanga i rani kana ini ni khou ṱoḓa ndi ni zame zame nyana ni pfhe mukapu uyu khezwo ra ndi ndi nge ndi a ri khezwo farani ane farani aneo khezwo ngo pfha ndi tshone tshipecial khombo hetsho